an aviel hervez sant lukaz pennad kentañ ha goude ma'z eus bet kalz o deus klasket urzhiañ un danevell eus an darvoudoù bet kaset da benn en hon touez hervez m'o deus degaset deomp ar re a zo bet testoù diwar-wel ha da ar penn kentañ hag a zo deuet da vezañ servijerien ar gomz me ivez am eus kavet mat goude ober un enklask pervezh war an holl draoù adalek an deroù o renkañ hag o skrivañ dit theophilos enorus-meurbet ma'z anavezi ez eo ar gelennadurezh ac'h eus resevet un dra diarvar bez' e voe en amzer herodes roue judea Ur beleg e anv Zakaria eus rummad Abia hag e bried eus lignez Aaron, a oa hec'h anv Elizabed. Reizh e oant o-daou dirak Doue ha kerzhout a raent direbech en holl c'hourc'hemennoù ha lezennoù an Aotrou, met n'o devoa bugel ebet. dre ma oa gaonac'h Elizabed hag aet o-daou warnoad. Ha setu un deiz m'edo Zakaria oc'h ober e gargavelleg dirak Doue pa oa deuet tro e rummad, e c'hoarvezas ma voe galvet dre ar sort diouzh giz ar velegiezh da vont e-barzh santual an Aotrou evit kinnig an ezañs. Hag holl engrouez ar bobl a oa er-maez o pediñ da goulz an ezañs. hogen setu eil an aotrou oc'h en em ziskouez dezhañ en e sav en tu dehoù da aoter an ezañs strafuilhet e voe zakaria ouzh e welout ha spont a gouezhas warnañ met an ael a lavaras dezhañ na spont ket zakaria rak selaouet eo bet da bedenn da bried elizabeth ac'hano dit ur mab hag e roy dezhañ yann da anv un abeg a levenez hag a joausted e vezo evidout ha kalz en em laouenaio gant he c'hanedigezh rak bras e vo dirak an aotrou ne vo na gwin na evaj kreñv leun e vo eus ar Spered Santel adarre korf e Vamm hag e lakaio kalz eus mibien Israel da zistreiñ ouzh an Aotrou, o Doue. Eñ e-unan a gerzho dirazañ gant spered ha galloud Elia evit distreiñ kalonoù an tadoù war-zu o bugale hag an dud disent war-zu furnez ar re reizh evit aozaat an Aotrou ur bobl tuet mat. ha Zakaria da lavarout d'an ael diouzh petra e welin gwirionez an dra-se rak me a zo kozh ha ma fried a zo aet war an oad hag an ael da respont dezhañ me eo Gabriel hag en em zalc'h dirak an aotrou kaset on bet da gomz ouzhit ha da zegemenn dit ar c'heloù mat-mañ. Setu eta ma vezin mut hep gallout komz muioc'h, betek an deiz ma tegouezho an traoù-mañ dre n'ac'h eus ket kredet em lavarout hag a zeuio da wir ur c'houlz. E-keit-se edo ar bobl o c'hortoz Zakaria ha souezhet e oagn gant an amzer ma taleer soñjal pa zeuas er-maez e c'helle ken komz outañ hag e komprenjont en devoa bet ur weledigezh er soñjal hag eñ a zalc'he d'ober sinoù dezho met chom a reas mut neuze echuet gantañ e zeiz ouzh servij e tistroas d'ar gêr ha war-lerc'h an deizioù-se e koñsevas e bried elizabeth ha chom a reas kuzhet e-pad pemp miz lavarout a rê setu petra en deus graet an aotrou em c'heñver en deizioù m'en deus sellet ouzhin gant madelezh evit tennañ diwarnon ar pezh a oa ma mezh er c'hwec'hvet miz e voe kaset an ael gabriel gant doue d'ur gêr a c'halilea anvet nazaret da gaout ur werc'hez gouestlet e dimeziñ d'un den anvet yozef eus tiegezh david hag anv ar werc'hez a oa mariam Hag an trede en he betek e lavaras bez laouen, leun a c'hras, an Aotrou a zo ganit. Hag hi avat a voe strafuilhet gant ar gerioù-se, oc'h en em c'houlenn petra oa ar salud-se. Hag an ael a lavaras dezhi n'az pont ket, Mariam. Gras ac'h eus kavet dirak Doue. Setu ma vi-dougerez ha ma c'hani ur mab hag e roi dezhañ Jezuz da anv. Hennezh a vo bras ha mab an uhelañ a vo graet anezhañ hag an Aotrou Doue a roi dezhañ tron David, e dad. Ren a ray war diegezh Jakob da virviken hag e rouantelezh ne vo fin ebet dezhi. Neuze e lavaras Mari d'an ael penaos e c'hoarvezo kement-se pa n'anavezan ket ar gwaz hag an ael a respontas dezhi ar spered santel a zeuio warnout ha galloud an uhelañ a skoloio gant e skeud rak-se eta da grouadur santel a vo anvet mab doue ha gwell elizabed da garez setu m'en deus koñsevet ur mab en he c'homzni hag ar miz-mañ eo ar c'hwec'hvet evit an hini a veze anvet gaonac'h rak n'eus netra e vefe trec'h da c'halloud Doue ha mar dit da lavarout setu servijerez an Aotrou ra vo graet din hervez da lavar hag ez eas an eil kuit diouti en deizioù-se e savas Mari hag ez eas mall warni war-zu bro ar menezioù d'ur gêr eus bro Youda Hag o vezañ aet tre ti Zakaria e saludas Elizabed. Met kerkent ha ma klevas Elizabed salud Maria e tridas ar c'hrouadurdig en he c'hreiz ha leuniet e voe Elizabed eus ar Spered Santel. Hag e youc'has gant ur vouezh kreñv en ul lavarout: Benniget out e-touez ar groagez! ha benniget frouezh da gorf a belec'h e c'hoarvez ganin e teufe da'm c'haout mamm an aotrou rak setu kerkent ha m'eo deuet da vouezh betek ma divskouarn en deus tridet ma bugelig em c'hreiz gant al levenez eürus an hini he deus kredet rak sevenet e vo ar pezh a zo bet lavaret dezhi a-berzh an aotrou hag e lavaras maria ma ene a gan braster an aotrou ha ma spered a gav e levenez e doue ma salver dre m'en deus sellet ouzh izelded ar vatezh setu a-vremañ ma vint anvet evurus gant an holl rummadoù rak an holl c'halloudeg en deus graet evidon traoù burzhudus an hini a zo santel e anv hag e drugarez en em astenn ar rummad da rummad war gement hini en deus doujañs outañ diskouezet en deus nerzh e vrec'h ha dispennet Ardez zo brasoni en o c'halon, diskaret en deus an dud c'halloudek diwar zron ha goueled an dud izel. Ar re naoniek en deus karget avadoù, ar re binvidik en deus kaset kuit hep netra. Kemeret en deus etrezioù vrec'h Israel e vugel, evit kaout soñj eus e druez. Hervez m'en devoa prometet hon tadoù, e-keñver Abraham hag e lignez da viken. Chom a reas Maria war-dro tri miz gant Elizabeth ha neuze e tistroas d'ar gêr. Elizabeth, pa voe echu hec'h amzer ganti, a c'hanas ur mab. He c'hamezeien hag he c'herent o klevout en devoa an Aotrou lakaet e drugarez da skediñ en he c'heñver, en em laouenas a-gevret ganti. D'an eizhvet deiz e teujont da amdroc'hañ ar bugel hag e felle dezho e anvañ Zakaria diouzh anv e dad. Met e vamm o tonet er gaoz a lavaras nann, anvet e vo Yann. Hag int da lavarout dezhi met n'eus den ez kerentiñ a zo touget an anv-se. Neuze e c'houlennjont dre sin digant e dad penaos e felle dezhañ e vefe anvet. Emañ a c'houlennas un dablezenn hag a skrivas warni Yann eo e anv, ha souezhet e chomas an holl. Kerkent avat e voe digoret e c'henoù ha distagellet e deod, hag e komze o veuliñ Doue. Estlamm a gouezhas war an holl amezeion ha dre holl vro ar menez eus Judea. e voe kaoz eus an darvoudoù-se ha kement hini a gleve komz anezho o mire en e galon hag a lavare petra eta a vo ar bugel-se rak e gwirionez edo dorn an aotrou gantañ azakaria e dad a voe leuniet eus ar spered santel hag a ziouganas en ul lavarout Ra vo bet kinniget an Aotrou, Doue Israel, dre m'eo deuet da welout ha da zaspren e bobl ha da sevel dimp un nerzh a silvidigezh e tiegezh David e servijer, evel m'en devoa degemennet en amzer gwechall, dre c'henoù e sent, e brofeded, silvidigezh evit hon dieubiñ diouzh hon enebourien ha diouzh daouarn an holl dud a vag ouzhimp kasoni. evit diskouez trugarez e-keñver hon tadoù ha kaout soñj eus e emglev santel eus al le en devoa touet da abraham hon tad e roje dimp ar c'hras da vezañ dizaon bet tennet a-dre daouarn hon enebourien evit e servijiñ e rouantelezh hag e reizhder dirazañ a-hed hon holl vuhez ha te bugelig Te vo anvet profed an Uhelmeurbed. Kerzhout a reas a-raok d'an Aotrou evit kempenn e hentoù, evit lakaat e bobl da anaout ar silvidigezh dre ar pardon eus ar pec'hedoù, abalamour da galon drugarezus an Aotrou, hon Doue, a lakaio heol ar beurded da zont eus an uhel d'hon gwelout. evit sklêrijennañ ar re azezet en deñvalijenn hag e skeud ar marv, ha ren hor c'hammedoù en hent ar peoc'h. Ar bugel a greske hag e spered a greñvae, hag e chomas e lec'hioù distro betek an deiz m'en em ziskouezas da Israel. eil pennad en deizioù-se e voe embannet ur gourc'hemenn a-berzh kaezar aogustus evit enskrivañ holl dud an douar an enskrivadeg kentañ-se a voe graet p'edo kurinus gouarnour siria mont a rae an holl da lakaat o anoioù pep hini d'e gêr jozef a bignas eus galilea eus kêr nazaret da vro judea betek kêr david anvet betlehem o vezañ ma oa eus tiegezh Bro-David da lakaat e anv gant Mari, e bried, hag a oa dougerez. Hag e-pad m'edont eno e teuas eviti an amzer da wilioudiñ, hag e c'hanas he mab kentañ ganet. E valurdañ a reas hag e lakaat a reas en e c'hourvez en ur prezeb. dre ne oa ket plas evito en ostaleri. Meserien a oa er c'hornad-se o chom neuze war ar maez hag oc'h ober get e-pad an noz da ziwall o loened. Un ael eus an aotrou a bardas dirazo ha gloar an aotrou a skedas en-dro dezho ma voent spontet-bras. Met an eil a lavaras dezho Na spontit ket, rak setu ma tegemennan deoc'h ur c'heloù mat hag a roio levenez vras d'an holl bobl. Ganet ez eus bet deoc'h hiziv e Kerdavit ur Salver hag a zo ar C'hrist, an Aotrou. Ha setu ar sin evidoc'h, kavout a refot ur bugelig mallurzhet ha gourvezet en ur brezeb. hag en un taol ec'h en em unanas gant an ael ur bagad bras eus armead an Naoù a veuliñ Doue hag e lavarent Klot da Zoue e lein an Naoù ha peoc'h war an douar d'an dud a blij dezhañ. Pa voe aet an eil diouto war-zu an Naoù e lavaras ar veserien an eil d'egile deomp eta betek betlehem ha gwelomp ar pezh a zo c'hoarvezet hag a zo bet disklêriet dimp gant an aotrou hag ez ejont mall warno hag e kavjont maria ha jozef hag ar bugelig gourvezet er prezed o welout-se ec'h anavezjont ar wirionez eus ar pezh a oa bet lavaret dezho diwar-benn ar bugel-se ha kement hini o c'hlevas a voe sebezet gant ar pezh a gonte ar veserion dezho Maria, avat, a vire an holl draoù-se hag a brederie warno en he c'halon. Neuze ez eas ar veserien en-dro, en ur reiñ klod ha meuleudi da Zoue evit kement o devoa gwelet ha klevet, hervez ma oa bet lavaret dezho. A-benn an eizhvet deiz merket evit amdroc'hañ ar bugel e voe roet dezhañ Jezuz da anv, evel ma oa bet anvet gant an Ael a-raok bezañ bet krouet e korf e vamm. Hag a-benn an deizioù merket evit ar beurdedigezh hervez lezenn Moizez e kasjont anezhañ da Jeruzalem da vezañ kinniget d'an Aotrou, evel ma'z eo skrivet e lezenn an Aotrou. Pep mab kentañ ganet a vo gouestlet d'an Aotrou. Ha d'ar re ur prof, evel ma'z eo lavaret e lezenn an Aotrou, ur re du- durzhunellet pe zivgoulm yaouank. Ha bez' e oa e Jeruzalem un den e anv Simeon. hag an den-se a oa reizh hag a zoujañs Doue hag a c'hortoze frealzidigezh Israel hag ar Spered Santel a oa gantañ. Disklêriet e oar bet dezhañ gant ar Spered Santel ne welje ket ar marv a-raok dezhañ gwelout Krist an Aotrou. Lusket gant ar Spered e teuas d'an Templ, ha pa voe degaset ar bugel Jezuz gant e gerent evit ober diouzh kustumoù al lezenn en e geñver, e kemeras anezhañ etre e zivrec'h hag e vennigas Doue en ul lavarout, Bremañ, o Mestr, lezit ho servijer, hervez ho komz, da dremen e peoc'h, rak gwelet o deus ma daoulagad ho silvidigezh, an hini hoc'h eus aozet dirak an holl bobloù. goulloù da sklêrijenn ar broadoù a gloar evit ho pobl Israel. E dad hag e vamm a estlamme ouzh ar pezh a lavare diwar e benn, ha Simeon o bennigas hag a lavaras da Varia e vamm, Gwell, hemañ a zo lakaet da vezañ diskar hag adsav evit kalz en Israel ha da vezañ ur sin a enebiezh. ha te a vo treuzet da ene gant ar c'hleze ma vo diskuliet mennozhioù kalz a galonoù hag e oa ivez un douganerez anna merc'h fanaouel eus meuriad aser erru e oa kozh bras goude hec'h eured he devoa bevet seizh bloaz gant he gwaz ha neuze chomet intañvez hag erru en oad a bevar-ugent vloaz ne dec'he kuit diouzh an templ o servijiñ Doue noz deiz gant yun ha pedenn. O tegouezhout d'an ampoent e stagas da veuliñ Doue ha da gomz eus ar bugel ouzh kement hini a c'hortoze dasprenidigezh Jeruzalem. Ha goude bezañ sevenet pep tra hervez lezenn an Aotrou, e tistrojont da c'halilead an Nazarded o c'hêr. Ar bugel a greske hag a greñve, leun a furnez ha gras Doue a oa warnañ. Bep bloaz ez ae e gerent da Jeruzalem da-geñver gouel Pask, pa voe deuet d'e zaouzek vloaz e pignjont da Jeruzalem hervez ma vez graet evit ar gouel. met war-lerc'h an deizioù gwell evel ma tistroent d'ar gêr e chomas ar bugel Jezuz e Jeruzalem hep gouzout d'e dud. O krediñ edo gant ar c'henveajourien e rejont un devezh kerzhet ha neuze e klasjont anezhañ e-mesk o c'herentiez ha tud o anaoudegezh ha pa ne gavent ket e tistroijont da Jeruzalem bepred ouzh e glask. A-benn tri devezh e kavjont anezhañ en templ azezet e-touez an doktorded ouzh o selaou hag oc'h ober goulennoù outo. Ha sebezet e chome kement hini a gleve gant e skiant hag e respontoù. Ouzh e welout e vankjont fromet hag e vamm a lavaras dezhañ Ma bugel, perak ac'h eus graet evel-se deomp? Sell 'ta, da dad ha me a oa ouzh da glask gant kegnet bras. hag e respontas dezho perak eta am klasker n'ouzoc'h ket am eus da vezañ gant traoù ma zad met din ne gomprenjont ket ar gomz a lavare dezho diskenn a eure ganto hag e teuas d'an sard ha sujañ a rae dezho e vamm a vire an holl draoù-se en he c'halon ha Jezuz a greske en furnez en ment hag en gras dirak Doue ha dirak an dud Trede pennad. Ar bemzekvet bloavezh eus impalaerezh Tiberius Kaezar, pa oa Poñs Pilat gouarnour Judea, Herodes tetrark Galilea, Filip e vreur, tetrark Iturea ha bro Drakonitis, ha Lisania tetrark bro Avila, Dindan ar veleien-veur Anna ha Kaifas ec'h en em roas komz Doue da glevout da Yann, mab Zakaria, en dezerzh, ha mont a reas dre-holl vro ar Yordan en ur embann ur vadeziant a binijenn evit distor ar pec'hedoù, evel ma'z eo skrivet e levr komzoù ar profed Izaia. Ur vouezh o krial er gouelec'h. Kempennit en an aotrou, kompezit e wenodennoù, pep traoñied a vo leuniet, ha pep menez ha pep krec'hienn a vo izellet, ar c'hildroioù a vo krennet, hag an hentoù skoazellek a vo kompezet, hag e welo pep krouadur silvidigezh Doue. Lavarout a ree eta d'an engroezioù tud a zerede evit bezañ badezet gantañ gorat neret piv en deus desket deoc'h tec'hout diouzh ar gonard o tont gridit ha pinijenn wirion a zoug o frouezh ha n'it ket da lavarout ennoc'h hoc'h-unan hon tad eo Abraham rak me lavar deoc'h e c'hell Doue eus ar vein-mañ sevel bugale da Abraham a-vremañ emañ ar vouc'hal ouzh gwrizioù ar gwez kement gwezenn eta na daol ket frouezh mat a vo troc'het ha stlapet en tan hag e c'houlenne an engroezioù tud digantañ petra 'ta a zo deomp d'ober respont a rae dezhañ an neb en deus div vantell reiñ unan d'an hini n'en deus ket hag an neb en deus boued ober kement-all publikaned ivez a zeuas evit bezañ badezet hag int da lavarout dezhañ mestr Petra zo deomp d'ober? Hag e respontas dezho, Na c'houlennit netra en tu all d'ar pezh a zo divizet deoc'h. Soudarded ivez a c'houlenne digantañ, Ha ni, petra zo deomp d'ober? Hag e lavaras dezho, Na wallgasit den ebet, na ziskuilhit den ebet e gaou, ha tremenit gant ho kopr. Evel m'edo ar bobl war-c'hed, ha m'en em c'houlenne an holl en o c'halonoù diwar-benn Yann hag-eñ ne vefe ket ar C'hrist, e roas Yann e respont en ur zisklêriañ d'an holl: Me ho padez gant dour, met dont a ra unan galloudusoc'h egedon ha n'edon ket dellezek da ziskoulm ma korreen e sandalennoù. Eñ ho padezo er Spered Santel hag en tan. en e zorn emañ ar bal rouanterezh da beurnetaat e leuriad ha da serriñ ar gwinizh en e saolier ar pell avat o deviñ a raio en un tamm na varv ket gant an holl brezegennoù-se hag e-leizh a re all e tegemenned ar bobl a c'hello mat met herodez an tetrark hag a oa tamallet gant yann en abeg da herodias gwreg e vreur hag en abeg d'an holl zrougoberoù graet gantañ a lakaas an torfed-mañ war-benn an holl re all serriñ a reas Yann er prizon. Neuze, pa oa bet badezet an holl bobl, e-pad ma oa badezet Jezuz ivez, ha ma oa o pediñ, e tigoras an neñv hag e tiskennas ar Spered Santel warnañ dindan stumm ur c'horf evel ur goulm hag e teuas ur vouezh eus an neñv Te eo ma mab muiañ-karet ennout em eus lakaet ma levenez. Jezuz, pa stagas da brezeg, a oa war-dro tregont vloaz, ha mab e oa, war a greded, da Jozef, mab Eli, mab Mazat, mab Levi, mab Melc'hi, mab Yanne, mab Jozef,

mab Adi mab Kossam mab Elmadam mab Er mab Jezuz mab Eliezer mab Yorim mab Mazat mab Levi mab Simeon mab Youda mab Yozef mab Yonam mab Eliakim mab Melea mab Menna mab Mataza mab Nazam mab David mab Yesse

Pevare pennad Jezuz, leun eus ar Spered Santel, a zistroas eus ar Yordan hag a voe renet gant ar Spered d'ar gouelec'h. Enno, e-pad daou-ugent devezh, e voe temptet gant an diaoul. Ne zebras tamm ebet e-doug an deizioù-se, ha pa voent echu en devoe naon hag an diaoul a lavaras dezhañ mar dout mab doue lavar d'ar mein-mañ donet da vezañ bara met jezuz a respontas dezhañ skrivet eo n'eo ket diwar vardañ nemetken e vevo an den an diaoul neuze a gasas anezhañ war an uhel a ziskouezas dezhañ en ur predig amzer holl rouantelezhioù an douar hag a lavaras dezhañ Dit e roin an holl c'halloudoù-se ha gloaroù rouantelezhioù an douar, rak etre ma daouarn ez eo bet lakaet. Hag e rei a ran da neb a fell din. Te eta, ma stouez dirazon, e vo dit-te holl. Met Jezuz a respontas dezhañ, Skrivet eo. an aotrou da zoue a azeulie ha dezhañ hepken e renti da zoujañs e gas a reas neuze da jeruzalem hag e lakaas war lein an templ hag e lavaras dezhañ mar dout mab doue en em daol ac'han d'an traoñ rak skrivet eo gourc'hemenn a raio evidout e deelezh evit ma stiwallin ha c'hoazh da zougen a rain en o daouarn gant aon na stokfes da droad ouzh ur maen Met Jezuz a respontas dezhañ, Lavaret eo, ne demti ket an Aotrou da Zoue. Hag o vezañ implijet pep stumm temptadur ez eas an diaoul dioutañ betek un degouezh mat. Distreiñ a reas Jezuz da C'halilea, dindan nerzh ar Spered, hag ar vrud anezhañ a redas dre an holl vro tro-zro. Kelenn a ree en o sigant sinagogennoù ha meulet e veze gant an holl. Dont a reas da Nazaret e-lec'h ma oa bet savet, hag ez eas, hervez e voaz, da zeiz ar Sabad d'ar sinagogenn. Ha sevel a reas en e sav evit ober al lennadenn. Roet e voe dezhañ levr ar profed Izaia, hag o vezañ dirollet ar levr e kavas an ardoud ma'z eo skrivet ennañ Spered an Aotrou zo warnon, rak ma olevet, ma sakret en deus, ma c'haset en deus da zegement, a c'hello mat d'ar beordion, da embann d'ar brizonidi o dieubidigezh ha d'an Daled o distro d'ar gweled, da reiñ d'ar re wasket o frankiz ha da embann ur bloavezh a c'hras a-berzh Doue. Adrollañ a reas al levr en reiñ en-dro d'ar servijer ha mont en e goazez ha selloù an holl er sinagogenn a bade warnañ. Neuze e stagas da lavarout dezho, Hirio, e teu da wir al lavar-se eus ar Skritur o deus klevet ho tivskouarn. An holl a rede testeni dezhañ hag a oa souezhet gant ar c'homzoù kaer a zeue eus e c'henoù, ma lavarent, Daoust ha n'eo ket hennezh mab Jozef? Hag eñ da respont dezho, Hep mar ebet e lavarfot din ar c'hrennlavar-mañ, met disin en em yac'hañ da-unan an traoù ken bras hon eus klevet ac'h eus graet evit Kafarnaom ha gra amañ ivez ez pro. Hag e lavaras c'hoazh, E gwirionez, me 'lavar deoc'h, profed ebet ne vez degemeret mat en e vro. a dra sur me lavar deoc'h e oa kalz a intañvezed en Israel en amzer Elia pa voe serret an oabl e-pad tri bloaz ha c'hwec'h miz en doare ma c'hoarvezas ur gernez vras dre ar vro a-bezh ha koulskoude da gaout hini anezho ne voe kaset Elia nemet da gaout un intañvez eus Sardepta e Bro-Sidon ha kalz a dud laour a oa ivez en Israel da vare ar profed Elizeia ha koulskoude hini anezho ne voe glannet nemet Naaman ar Siriad. Leun a fulor e oant holl er sinagog en o klevout kement-se, hag int o sevel da vountañ er-maez eus kêr, ha da gas betek un tarrouz eus ar menez ma oa savet o c'herwarnañ evit estlepel d'an traoñ. Eñ avat, o tremen dre o c'hreiz, a yeas kuit. Diskenn a reas neuze da Garfarnaum, kêr eus Galilea, ha kelenn a rae an dud d'an deizioù sabbat. Souezhet-bras e oant e oant gant ar gelennadurezh rak gant beli e komze outo. Bez' e oa er sinagogenn un den hag a oa ennañ spered un diaoul hudur. En em lakaat a reas da youc'hal gant ur wezh kreñv. Ah, petra a graskez ouzhimp-ni, Jezuz a Nazaret? Ha deuet out d'an distrujañ? Gouzout a ouzon piv out-tez sant Doue. Jezuz en gourdrouzas, o lavarout Taf, ha ker er-maez eus an den-se. An diaoul neuze, ouzh enstrinkat an doare e-kreiz an dud, a yeas er-maez eus an den hep ober droug ebet dezhañ ma kouezhas sebez warno holl hag e lavare en an eil d'egile petra eo-se ma c'hourc'hemenn gant galloud ha nerzh d'ar speredoù udur hag ez eont er-maez hag ar vrud anezhañ en em skigne e pep lec'h dre ar vro jezuz o sevel hag o kuitaat ar sinagogenn a antreas e ti simon mamm-ger simon a oa dalc'het gant un derzhienn vras hag ebediñ a rejod eviti hag eñ oc'h en em zerc'hel a-us dezhi a c'hourc'hemennas d'an derzhienn hag ez eas an derzhienn diouti kerkent e savas hag en em lakaas d'o servijañ da vare kuzh-holl an holl dud o devoa klañvourien dalc'het gant kleñved pe gleñved o degasas dezhañ hag eñ en ur astenn e zorn war pep hini a baree anezho Drouksperdedoù ivez a yae er-maez eus kalz, en ur grial hag en ul lavarout Te eo Mab Doue. Eñ avat, o gourdrouze ha n'o leze ket da gomz rak gouzout a rene e oa eñ ar C'hrist. Pa voe deuet an deiz e teuas er-maez hag ez eas d'ul lec'h distro, an engroezioù tud hag a oa ouzh e glask a zeuas neuze betek ennañ ha derc'hel a raent warnañ evit ma ne daje ket dioutañ. Met eñ a lavaras dezhañ da c'herioù all ivez e tlean degemenn keloù mat Rouantelezh Doue rak evit-se on bet kaset hag e vez eo prezeg er sinagogennoù Galilea.